Mela l-lum għanna dokument ieħor mill-arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan huwa wieħed mill-eqdem dokumenti li għanna li huwa datat 1113. Dan il-dokument eh, juri l-approvazzjoni tal-Papa Pascal II lill-Isptar ta' San Ġwann u din l-approvazzjoni ingħatat wara petizzjoni li saret mill-fondatur tal-Ordni li nafu bħala Blessed Jared. Setgħet kienet petizzjoni verbali jew setgħet kienet petizzjoni bil-miktub. Setgħet intbagħtet delegazzjoni Vatikan biex titlob dan il-permess u forsi magħhom kienu ħadu ittra mingħand Blessed Jared. Fil-fatt fid-dokument il-Papa jirreferi tliet darbiet għal petizzjoni li li għamel. Dan id-dokument huwa storiku huwa importanti ħafna għax jagħmel mill-Isptar ta' San Ġwann ordni reliġjuż bħala istituzzjoni. Dan bħal kull ordni reliġjuż, l-Isptar ta' San Ġwann kien ilu jaħdem fil-Terra Santa xi 50 sena U għal xi 1011, Blessed Jared kien kien ħajjar lil tħabu biex jingħaqdu miegħu u jieħdu l-voti bħalma kien ħa hu ta' tal-kastità, tal-povertà u tal-obbedjenza. Allura bedaw bdew ġa bdew qishom jikkostitwixxu ordni reliġjuż, però ma kellhomx l-approvazzjoni tas-Santa Sede. Għalhekk imbagħad tletax-il sena wara, fil-1113, applikaw għal din l-approvazzjoni tal-Papa u dan din hija kienet ir-risposta. Dan id-dokument huwa privileġġ, kien tip ta' dokumenti li kien joħorġu mill-Kanċellerija Pontifiċja. Kien hemm żewġ tipi ta' privileġġi, major and minor. Dan huwa it's a major privilege, anke nistgħu naraw mid-daqs tiegħu għax huwa pergamena kbira. Huwa privileġġ u protezzjoni se jgħidulhom, tip ta' privileġġ fejn il-Papa jagħti protezzjoni. Dan il-privileġġ huwa maqsum fi tliet partijiet, kienet tipika ta' daw il-privileġġi ta' dan it-tip. Tliet partijiet jiġifieri jisu l-introduction, body u conclusion, il-protokollum, l-kontextus u l-eskatokollum. Fl-ewwel lajn li ngħidulu L-intitulatio, il-Papa jgħid min hu, ġifieri Paskal, hemm il-kelma ismu hemmhekk l-ewwel kelma. Bħalissa fejdit ħafna ovvjament għax wara 900 sena mill-parċmina fejdjat, però hemm ismu Eh, Pascal jirreferi għalih nifsu mhux bħala papa ma bħala jisqof, jisqof tal-Episcopus Servus Evorum Dei. Imbagħad hemm l-isem ta' min hija għal min indirizzata dan id-dokument lil Geraldo, Venerabili Filio Geraldo, bħala istituter u rektor ta' dan il-ordni. Id-dokument mhux indirizzat lilu biss imma lilu u l-suċessuri tiegħu kollha. Dik hija l-ewwel line fej tiġbor fiha l-introduction kollha. U mbagħad hemm il-context, in contextus, il-body tal- ta' dokument fejn hu jispjega għaliex kienet saret din il-petizzjoni u għaliex sa jagħti l-approvazzjoni tiegħu, jiġifieri hawnhekk qed jgħid li hu jaf bix-xogħol kollu li daw il-kavalieri kienu qed jagħmlu fi Terra Santa favur il-pellegrini u allura ħa jagħti l-approvazzjoni. Però mhux approvazzjoni biss, imma apparti jekk ħajtihom protezzjoni bħal jiġifieri l-proċessjoni tal-Papa stess. L-aħħar parti tal-kontextus, jiġifieri tal-body, hija konklużjoni tagħha, tal-kontextus stess, jiġifieri fejn hemm miktub amen tliet darbiet, dik biex jikkonkludu. F'dan il-każ waħda biss għadha tidher, però skont il-proċeduri ta' dak iż-żmien u jidhru anki faded ħafna però jidhru, hemm amen miktuba tliet darbiet. L-aħħar parti tad-dokument, l-eskatokollum, jiġifieri l-conclusion, Tikkonsisti fil-firem. L-ewwel wieħed huwa tal-Papa stess, eh, speċi qed eh, jifirma bħala xut tad-dokument, u mbagħad taħtu taħt ismu hemm il-firem tal-kardinali sfijiet li kienu bħala xut ta' dan id-dokument. U importanti wkoll fil-aħħar parti ta' dokument fil-qiegħ nett, jiġifieri hemm id-dating, jiġifieri id-datazzjoni ngħidulha topika, jiġifieri fejn sar, fejn inkiteb dan id-dokument. Dan id-dokument inkiteb Benevento mhux ġewwa l-Vatikan. Għaliex il-Papa kellu ħafna sedi oħra apparti Ruma u dak iż-żmien fil-1113 kien hemm konċilju Benevento, jiġifieri kien hemm il-Papa bil-kanċellerija tiegħu u l-dokument inkiteb hemmhekk.